Dyma dudalen flaen y Western Mail heddi. Mae'n amlwg fod y Western Mail yn byw mewn byd ble ei chi fod creu gelyniaeth tuag at y Gymraeg. Yym rhag ofn bo' chi heb yy weld unrhyw sylw amdano fe be' ma' nw'n sôn amdano fe yw y gwariant ychwanegol bydde angen ar gyfer gwasanaethe Cymra'g. A yr hyn ma' nw'n dweud yw yym at a time when budgets are squeezed and public services are being cut this is a luxury we cannot afford. So felly ma' nw'n cyfeirio ac yn awgrymu bod y Gymra'g yn rhyw werthusrwydd yn rhwbeth yn rhwbeth nad yw g- ni nad 'yn ni'n gallu fforddio ar hyn o bryd. A ma'r agwedd 'na bod yna gost ychwanegol enfawr i'r Gymra'g yn rhwbeth 'yn ni bron wedi arfer ag e wrth ddelio gyda cwmnïe preifat. Yym 'yn ni'n mynd at siope er enghraifft ac yn gofyn iddyn n'w pam nag 'yn nw'n darparu gwadaneth Gymra'g a

wel, yn naturiol, yn Sysneg. A pan 'yn ni'n gofyn pam nag 'yn n'w ar ga'l yn Gymra'g ma' nw'n amal yn gweud o ma' 'na gost wrth hynny i ni ddim yn gallu fforddio y gost 'na. Ma' fe bron fel petai n'w ddim yn sylweddoli bo' 'na gost i'r taflenni. Ma' 'na gost i'r arwyddion yym waeth pa iaith ma' n'w ynddo fe. Ond dy- dyw... Ma'n rhaid ca'l arwyddion felly Does dim cost iddo fe yw'r agwedd bron a bod a ma' ma' hwnna'n agwedd itha rhyfedd achos ma' angen arwydd os o's angen yn Gymraeg ma' angen yn Gymra'g pam yn sydyn reit bod 'na gost wrth un Cymra'g os nag o's 'na gost wrth arwydd Sysneg neu daflen neu beth bynnag. Yym. Pan sefydlwyd y Cynulliad ar ddechrau'r ganrif ddwetha odd gan y bobol weledigeth yym b- y bydde yna gorff democrataidd a by- yy a bydde fe yn yn Gymreig ac yn Gymra'g yn 'i hanfod yym a by- a bydde fe wir yn yn gwireddu y syniad 'na y bydde gyda ni gorff Cymra'g yng Nghymru. Yym dros y blynyddoedd dwetha yn enwedig ma'r Cynulliad wedi symud yn fwy ac yn fwy oddi wrth yy y ddelfryd yna. Ond dylen n'w mewn gwirionedd os 'yn n'w am greu Cymru ddwyieithog os 'yn nw'n credu mewn Cymru ddwyieithog yna dylen n'w fod yn arwen dylen n'w bod yn dangos esiampl dylen n'w fod yn dangos eu bod n'w o ddifri dros y Gymra'g drw dar- drw ddarparu yy gwasanaethe Cymra'g a pha mlaen na ddylen ni fod yn disgwl fod ein corff yy democrataidd cenedlaethol ni ddim yn gallu darparu gwasanaethe sylfaenol i ni mewn gwirionedd yn Gymra'g. Ma'n ma' fe'n mae e'n gwestiwn sy wir angen 'i ateb yym a ma' angen i'r i'r Cynulliad arwen y bla'n ar hyn achos ar hyn o bryd ma'r ffaith bo' nw'n gwareddu'n i ni ga'l rhai gwasanaethe yn Gymra'g oherwydd y gost yym yn awgrymu bod y gyra- Gymra'g yn rhwbeth ymylol I ni ond yn ymwneud ag e os o's amser os o's arian yym a a ma' hwnna'n agwedd sy wir angen gwared arno fe os 'yn ni'n credu bo' ni'n gallu creu Cymru ddwyieithog ma' angen i'r Gymra'g bod yn rhan ganolog yn gyfrwng naturiol nid yn rhwbeth ychwanegol neu yn rhyw added bonus. Yym er wedi gweud 'na ma'r bancers er bod yy Western Mail yn ddigon parod i'n atgoffa ni bod hi'n amser o o gyni natur- yym gyni economaidd Ma'r bancers yn dal i dderbyn 'u bonws. Wel, mae'n bryd i bobol Cymru ca'l eu bonws. Fi ddim yn meddwl dy- b- bo' ni isie ceunog o fonus. Be' ni isie yw bonus mewn gwasanaethe Cymra'g. Be' mor syml â hynna.